Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shuma akka fuunii kan jirtan aadaa fayyaa isiniin jedha. Warroonni tuuba gannoo adeem jalatti argamtan hundi keessan yookaan fayyaa keessan isiniin jedha. Alhamdulillah nagaa jira akkamtaa kiyyaatti. Asumaanuu viidiyoo wayiin isinii hojjechuu barbaade. akka aggaxaamii jechuudha maaliif waan kanarraa viidiyoo isiniin hojjenne jedhee jechuun wanti kun waan fuula dibatan taana duras garuu isinii hojjedhee jira garuu osoo dibadhu isinii hojjedheetiin turre jechuu garuu amma maaliif dibachaadha isinii hojjechuu barbaade tomoraa fi unqulaalii boora qofa keessaa baasee inqulaalii jidduudhaa boora san qofa jechuudha. Isaan akkamtu hojjedhaa timira akka firee keessaa baasee shookadhaan yonnoo godhee shookadhaan addaan babaasee inqulaalii boora isaa wajji sirriitti haasha'ee haasha'ee haasha'eedha. Osoo akkasitti isin hojjedhee ture gin narraa hin fadhiin gin kunoo laa. Xaabaq jedha akkanatti jechuudha seeran kaa'annoo yoo gootan ashaatanii yoo jettan walirratti xumurrii haga sa'aatii barbaadde fudhachiisuu dandeetta. Inqulaalii wajjuu feetu sa'aatii gimmaashaa rakkoon qabu xumurri fuula keenya miidhu inqulaalillee fuula keenya miidhu. Kana fakkaata jechuudha kun akkatti asha'ee asha'eedha. Akka ajaa'ibaa kanatti aariifdha. Warra fayyadamuunis ni jedhamu. Kan viidiyoo isinitti dheeressu fedhii hin qabu kunuu. Namni buruushoo qabaatan buruushiilee dibachuu hin dandeettan. Qaamta ariifidhaa fuula keenya fi yaannoon xumurri funqulaallee wal irratti jechuudha. Xumura funqulaalee bichaa itti makke waan biraa waan itti makke takka illee hin qabu. Seeraan akkatti dibachuu qabna jechuudha. argitan addaan hin bahu jechuudha waan isin ajaa'ibu mucaan fi tamar kun bataam itti ariif fila waa takka waan yoon fidhu akka hin qabu.

Kana. Waan fuula keenya miidhu miti jechaadha. Inni lama walirratti kattaashuu qabna fuula keenya. Maaksii maaksii xamxaarii fi tokko. Maaliifoo waan fuula keenya miidhu miidhu dibachuu osoo hin taane waan fuula keenya miidhama dibachaa hambaa bexaam taariifdha. Gizeen irratti qabdan irraa godhachuu hin dandeettanii. Torbee keessatti gizee takka akkuma isinitti tolee. torbee keessatti guyyaa lama osoo godhattan akkasii inni jedhe maxaan xaarii filachiisin hin jira. Kana fakkaata maaksiin kiyya kanan dura garuu osoo hin hojjetin dura akkanumatti isinitti himee ture. Inni hojjechaa isinitti agarsiisuu hin barbaade jechuudha. Kanoo kana fakkaata. Maaksiin kiyya kana fakkaata. Qeeraa fayyadamtan ni beeka inshaallah. Akkasuma immoo namoonni yuutuubii kiyyaaf haarawaa taatan sabskiraayib godhaadha. Xiqqoo kana fakkaatan isin jedha. Qa fatti fuula keessan maal ta'uu qabdan. Keeftati yoo qabaate fuulli keenya tumurri bataam taariifidha. Inqulaaliin soola irratti waan ta'eef inqulaalii boora qofa itti makaa. Kana fakkaata maaksiin kiyya akka irraa barattan shamarran keenya hundi keessan abdiin qabaa asumaan warri maatii kiyya hin ta'in maatii akkanaa taatan isiniin jedha. Akkasuma immoo warri duraan maatii kiyya taatan galatooma irraa baradhaadha achumaan immoo Sheer waliif godhaa isinin jedha. Dhiisana. Huu turtii gaarii. Mucaa bilaayii sheer waliif godhaa.